sy'n astudio Cymraeg, dwi'n teimlo'n angerddol iawn ynglŷn â'r iaith Gymraeg. Mae'r Adran Gymraeg wedi agor nifer o ddrysau a chyfleoedd i mi dros y blynyddoedd, o siarad yn hyderus i ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu creadigol, sgil nid oeddwn yn ymwybodol ohono. Mae'r Adran Gymraeg yn adran gr- gartrefol iawn, yym, gyda athrawon sydd o hyd yn barod i helpu. Felly, ewch amdani! Helo, fy enw i yw Ysyllt a fi yn gweithio fel peirianwraig yn y maes rheilffyrdd. Nes i gymryd Cymraeg Lefel A ynghyd â Mathemateg a Ffiseg, so dim pynciau ma' lot o bobl yn cymryd gyda'i gilydd, ond fi'n teimlo fel oedd hwn yn bwysig iawn i mi i allu i mi ddatblygu'r ochr greadigol fi'n defnyddio yn yn swyddi fel peiriannydd. Yym nath astudio Cymra'g alluogi i mi ddatblygu ystod o sgilie gwahanol yn enwedig cyfathrebu llu boed hyn yn siarad cyhoeddus drwy yym drwy neud ariade llafar neu yn sgilie sgwennu traethawd lle fi 'di gallu trosi nw mewn i'n swyddi heddi lle fi'n sgwennu lot o adroddiade ffurfiol. Felly er bo fi heb yym astudio Cymraeg ymhellach ar ôl yn efelyh. Fi'n teimlo fel mae 'di bod yn bwysig iawn i ddatblygu y sgilie do'dd y pyncie arall o'n i'n astudio ddim yn datblygu cweit gyment a ma' rhain yn sgilie fi'n defnyddio yn 'y ngwaith i bob dydd heddi. Felly bydden i'n awgrymu i unryw un os yym er bo' chi ddim yn ystyried cymryd Cymraeg ymhellach i ystyried e fel lefel A. Fy enw i yw Dafydd Llywelyn a dwi'n astudio meddygeth yng Nghaerdydd. Byswn i'n argymell i unrhyw un astudio'r Gymraeg ym Maes y Gwendraeth, oherwydd mae'n rhoi sgiliau i chi chi'n mynd i ddefnyddio yn y dyfodol. Er enghraifft i fi, fel yy myfyriwr meddygaeth, dwi'n siarad gyda chleifion yn yr ysbytai yn Gymraeg, dwi'n ysgrifennu traethodau yn Gymraeg, yy dwi'n siarad gyda fy nhiwtor a yr darlithwyr yn Gymraeg, a ma' astudio Cymrâg at lefel uwch wir wedi fod o fudd enfawr i mi. Ma'r adran Gymraeg hefyd yn adran wych yn yr ysgol. Ma' n'w wastod yn fodlon helpu ac yn fodlon gwneud unryw beth i adel i chi cyrradd 'ych wir potential. Gyda fi er enghraifft ro'dd angen i mi gyrradd gradde a nath yr adran Gymra'g helpu fi gyrradd y gradd hyn er mwyn galluogi fi astudio yng Nghaerdydd. Felly plîs yy Dewiswch astudio Cymraeg ym Maes y Gwendraeth. Bydden ni'n annog unrhyw un i fynd amdani i astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch am ei fod e'n bwnc sy'n agor llwyth o ddryse a ddim yn cyfyngu chi i un llwybr gyrfa penodol. Nes i ddatblygu llwyth o sgiliau gwahanol wrth astudio Cymraeg, fel rai creadigol ond hefyd sgiliau dadansoddol, mynegi barn yym a sgiliau llafar a ma' rhain i gyd yn sgiliau sydd yn helpu yn y pen draw. Yym trwy'r brifysgol ond hefyd i gael swydd fel golygydd stori a rhaglen deledu Pobol y Cwm erbyn hyn. Felly fi'n credu'n gryf bod astudio Cymraeg fel pwnc safon uwch yn gallu agor llwyth o ddryse i'r dyfodol mewn sawl maes, felly cerwch amdani. Helo, Hannah yw fi a fi'n gweithio fel golygydd ar trawsgrifiad yn Senedd Cymru. Yym o'n i'n gyfieithydd ac yn gyfieithydd ar y pryd cyn hyn, felly mae'r Gymraeg wedi chwarae ran hanfodol ym mhob swydd fi 'di cael. a dewis Cymraeg fel opsiwn safon uwch yw un o'r dewisiadau gorau wnes i, am ei fod e wedi siapio mywyd gyrfaol i hyd yn hyn. Byddwn i heb gyrra lle fi wedi cyrraedd heddi heb ddewis y Gymraeg fel opsiwn, ac mewn marchnad swyddi syr mo- sydd mor gystadleuol fel ag y mae, mae'r ymgeiswyr sydd â'r sgiliau hyn, cyfieithu, golygu, dadansoddi llenyddiaeth, gweithio mewn tîm, ysgrifennu areithiau ac ati, maen nhw ar y blaen. Fi dal yn cyfeirio'n ôl at bethau wnes i eu dysgu yn y gwersi Cymraeg, er bo fi 'di bod yn cyfieithu ers dros saith mlynedd. Os ych chi'n debyg i felw neu'r ysgol ddim r'un siŵr beth i astudio, bydden ni'n argymell chi ddewis y Gymraeg. Mae'n bwnc mor ddiddorol ac eang, yym, a dyw e ddim yn eich cyfyngu chi o ran pa lwybr ych chi am ddewis yn y dyfodol. Fi'n nabod pobl sy'n nawr yn difaru peidio dewis y Gymraeg am y bydde'r pwnc wedi bod o fudd iddyn nhw wrth ymgeisio am swyddi. Mae medru'r Gymraeg o safbwynt ieithyddol a'ch dealltwriaeth chi o hanes a diwylliant y wlad, mor, mor bwysig yng Nghymru heddiw, a thrwy ddewis y Gymraeg fel opsiwn Safon Uwch y byddwch chi'n datblygu y ddealltwriaeth hon. You are welcome to contact me, Doctor Norn Evans, or any of the other Welsh teachers at the school for more information about the course.